הםמ. פארוואס פארוואס זעמער ארויסגעקומען מיט די טשעט? בעיסיקלי די טשעט האט מען געעפענט פאר עניוואן וואס וויל וויסן איבער די פלאץ איבער קאסא גראנדע פאר מענטשן בעיקר פאר מענטשן וואס ווילן קויפן א הויז פאר זיך און זיי זוכן ווי צו גיין א פלאץ וואס זיי קענען עפארדן און זיי טראכטן די פלאץ איז געמאכט פאר זיי איינער וואס וויל אינוועסטן און ער איז גרייט צו מיטארבעטן מיט די קהילה נישט אוועקכאפן קיין הייזער פון איינער וואס וויל קויפן פאר זיך, נישט אויפהייבן די פרייז, איינער וואס וויל עס טון די ריכטיגע וועג. אבער איך ווארט צו לאנג, ס'איז דא, ס'איז דא, וואס איך מיין יעדער איינער גייט פארשטיין אז ס'איז דא, אז ס'איז דא א כולל אינגערמאן וואס איז געקומען דא וואוינען און מיט זיין אפגעשפארטע געלט האט ער ענדליך געקויפט א הויז, ער איז אריין אין קאנטרעקט, און אלל אוו א סאדען א אינוועסטער, ער פארשטייט זיך ער האט געלט, איז ער געגאנגען און צוגעכאפט יענע הויז, און דער אינגערמאן גייט יעצט און ער קויפט

האט מען עס אוועק געכאפט און אריין געגעבן א גרעסערע אפער און ער האט פארלוירן די הויז, ער האט עס נישט געקענט באקומען, ער וואוינט יעצט אין א קליינע הויז אן א פול. יעדער איינער פארשטייט, א נארמאלע מענטש פארשטייט אז מען דארף זיך רעכענען מיט דעם. ס'טוט אים וויי יעדע מאל כ'פאר דורך די הויז. יא, כ'געדענק שוין. און נאכדעם האט זיך איינער אנגערופן אז ס'איז קאמוניזם, וואס הייסט מ'קאנטראלט דא די פלאץ? ס'איז זייער סימפל, טראכט א מינוט אריין וואס קאמוניזם איז. קאמוניזם איז אז איך, א לידער, קומט און דיקטעיט יעדעם איינעם דא אז זיי זאלן טון דאס וואס איך וויל, אין ארדער מיין לעבן זאל מיך גיין גוט און ער זאל סליידן. וואס איז די אפעסיט דא? דא איז עס יעדע איינער וואס קומט אהער דא וואוינען, מען פייט פאר אים אז ער זאל קענען האבן א אפארדעבל לעבן, זיין הויז זאל אים קאסטן ביליגער, און מען העלפט דא מיט דזשאבס, מען העלפט דא מיט עניטינג, ווען איין תושב דארף עניטינג העלפ, צו ס'האט מיט געלט, צו ס'האט מיט דזשאבס, צו האט מיט ביזנעס, איז דא מענטשן וואס וועלן אים זיין דא צו העלפן, סאו ס'איז די אפעסיט פון קאמוניזם, אבער וואס יא איז מען שטייט צו טרייען צו מען זאל נישט שטיין אויף די רעכטן, אזוי ווי כ'האב געזאגט אויף איינע איינע פון די ווידיאוס, ווי זענען די רבנים, מען נעמט זיך נישט אן, די מצות קאסטן טייערער, די לולב קאסט טייערער, אלעס קאסט טייערער ווייל אונז זענען אידן, ניין, טאקע ווייל אונז זענען אידן, און אונז ווילן מאכן א א פלאץ וואס איז גוט פאר חסידישע אידן וואס איז ס'האלט זיך נאך אינמיטן בויען און איבעראל, און אונז ווילמיר אויך זיין סוקסעטפול מיט דעם, טוט מען עס אויף א וועג וואס ברענגט סוקסעס, און טאקע לינדען, קוקסט אן לינדען, מיט פֿינף הונדערט משפחות אויב איך מאך נישט קיין מיסטעיק, ס'איז פארטיג, מ'דארף נישט יעצט אנשטופן נאך טויזענט מענטשן דארט, דאס איז א סוקסעספולע ישוב ווי מענטשן לעבן מיט מנוחה. יא, איך דארף, מ'דארף נישט מער, ס'דא מענטשן וואס קוקן ווי מאנסי איז נאך סוקסעספול, ווייל ס'איז נאך דא אפאר סינגל פעמילי האוזעס וואס דער מענטש האט נאך א בעקיארד, איים סארי, אונז ווילמיר קענען לעבן

איז געמאכט פאר א לירער וואס אפישעלי מאכט ער גרינגער פאר יעדעם יא ווייל מענטשן וואס האבן נישט קיין געלט ער שטעלט פאר יעדעם צו באט למעשה נעמט ער אוועק פון די מענטשן וואס האבן געארבעט און אויפגעשטעלט א ביזנעס נעמט ער פון זיי און ער געבט פאר די מענטשן וואס ארבעטן שוין דארט.

לאמיר זאגן אונז זעמער א פעלד פון קארן, און אונז זעמער געקומען דא ארבעטען אין א פלאץ אונז זעמער ארבעטערס אין די פעלד, אונז לייגן אריין שווערע כוחות אז ס'זאל וואקסן קארן דא, קומט א לירער, א איינער וואס האט אסאך געלט, ער וואוינט אין ניו יארק, און ער איז א גרויסע מאכער, און ער גייט קומען נעמען פון אונזער קארן, און אונז זאלן בלייבן ארבעטן דא, בלייבטס ארבעטן, אין צען יאר ארום גיי איך ארויס נעמען די בענעפיטס פון ענקער ארבעט. כ'ווייס נישט אויב מ'דארף זאגן מער. אקעי עס איז בעסער געענטפערט מיט מיר, זייער גוט. יעצט האלטן זיך שוין ביי פֿינף מינוט, סאו מ'גייט מאכן נאך איינס.